नमस्कार मिथिला हम छी फेसबुक आ यूट्यूब के छबरी न्यूज रिपोर्टर करिया कुमार आइ हम लै वाला छी श्री मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री लुटिस कुमार के इंटरव्यू हे एक मिनट एक मिनट तू कहिया पत्रकार बन गेल हीरो तोरा तऽ कहियो महींस चरबे सा फुर्सत नहि भेलो आ तू कहिया स्कूल गेलही जे पत्रकार बन गेली यौ मुख्यमंत्री जी आब पत्रकार बने के लेल पढ़ाई लिखाई के जरूरत नहीं होय छै एगो डेढ़ हजार के जे छै से सेकंड हैंड फोन आ डेढ़ सौ रुपया के माइक बस भ गेलो अहाँ पत्रकार अच्छा पूछ की पूछबाक चाहो जल्दी पूछ तो मूर्ख मंत्री जी

अहाँ के जनता से बेसी चिंता विपक्षी नेता सब के सैर सब के रहैया से किया अरे जनता सब अपन ध्यान राख सकैया हमरा अपन बिहार राज्य के जनता पर पूरा भरोसा अछि अगर ककरो पर भरोसा नहीं अछि तो ओ छै विपक्ष के नेता हुनका सब पर हमरा बिल्कुल भरोसा नहीं अछि ताहि दुआरे हुनकर शायर के जे छै से साइरके जे छै से साइर सब पर विशेष ध्यान दऽ रहल छी हम आइ काल्हि आखिर ओहो सब बिहारके बेटी छै यार और अहाँ की छियै बिहार के जमे हाँ तऽ आओर की अरे म- म- मतलब हमर कहे के मतलब जे जमे समान बेटा भेलिए हम बिहार के अच्छा मुख्यमंत्री जी अभी कहू अहाँ जे आइ के डेट में बिहार क्राइम में नंबर वन शराब से होय वाला मौत में नंबर वन अही के जिम्मेदार के छै से कहू अच्छा अही सब काल्हि तक हल्ला मचेने रही कि बिहार हर चीज में पीछा छै बिहार हर चीज में पीछा छै आ आइ बिहार दूगो चीज में आगू भेलैए तऽ फेर अही सब हल्ला मचा रहल छी आखिर अहाँ सब चाहे की छी अहाँ सब हमरा सरकार चलाबऽ देब कि नहि चलाबऽ देब से कहू पहिने आगू अनलियै तऽ किया नंबर वन भऽ गेलै बिहार पाछू छै तऽ भाय विपक्ष विपक्ष हल्ला मचा दै छै किया छै पाछू भाय ई कोनो बात भेलै हमरा तऽ बुझा गेल अहाँ सब सरकार नहि चलबऽ दै जाइ जेब हमरा एह केहन बात करै छी मूर्ख मंत्री जी किया नहि चलऽ देब यौ सरकार अहाँके वोट देने छी तऽ सरकारे चलऽ देबै हँ तऽ अहाँ समस्त मीडिया वाला और जनता जनार्दन सब अगर चाहे छी जे हम अहिना सरकार चलबैत रही तऽ विपक्ष के ने विपक्ष के नेता श्री तारानंद ठाकुर के साइर सबसँ हमर बियाह गप जे छै से चलाओ बहुत दिन से अटकल अछि हमर दिल में बसैया ओ अगर हमर बियाह ओकरा संगे नहीं भेल त समस्त कैबिनेट हम गाजा पीब क सुसाइड क लेब हमरा भैर भैर रात नींद नहीं होइया ओकरे सपना आबैत रहैया अच्छा मुख्यमंत्री जी एना जे विपक्षी नेता सबके शायर पर नजर गरेबै तऽ बिहार के भविष्य के की हेतै यौ बिहार के भविष्य के लिए तेल लेबो पहिने अपन घर बसा तहन बिहार के नीक भविष्य बनेबै इहो बात सही अछि ओना बौआ रिपोर्टर रो हम सबटा बात सहिए बाजै छी मुदा ई विपक्ष के नेता सार सब हर बात के गलत तरीका से साबित करऽ के जे छै से फिराक में रहैया विधानसभा में आ किछु कहबै तऽ मारि पीट पर उतरि जायत सार सब विपक्ष के जन्मल जाहिल विपक्ष नेता सब अच्छा मुख्यमंत्री जी इलेक्शन से पहिने जे छै से अहाँ वादा केने रहियै कि बिहार के नंबर वन बनेबै हाँ तो वादा केने रहिए तो बनाओ दिलिए ने नंबर वन बिहार के कथी मे आय बिहार क्राइम में नंबर वन छे जहरीला शराब सब मौत में नंबर वन छे आब की चाही यार अरे ठोक देंगे कट्टा कपार में आइए ना हमरा बिहार में वाह वाह की बात छै मूर्ख मंत्री जी की सुर पकड़ लिया लेकिन सूर के त नहीं पता मुदा विपक्ष के नेता सबके शायर सबके जरूर हम पकड़बे आ एक तरफ से सबके पकड़ पकड़ के माथ में जे छै से एक तरफ से सिंदूर देने चल जाए रहबे सबहक माथ में जे छै से

हम एहि बात के ध्यान राखब मूर्ख मंत्री जी जाबे तक हम विपक्षी नेता सबके शायर के मांग में सिंदूर नहीं भर दै छियै ताबे तक तू सब खेसारी लाल आ पवन सिंह के बझेने रह आपस में फेसबुक से लऽ कऽ यूट्यूब तक बुझ गेली समस्त छपरी रिपोर्टर सब अच्छा मूर्ख मंत्री जी ई मिथिला राज्य पर अहाँके की कहनाइ अछि पीठी और टा लाल क देबो अगर मिथिला राज के नाम निकल गेलो एको गो मैथिल के तो राष्ट्रद्रोही सार सब मिथिला राज के शब्द हमरा से नफरत अछि हमरा लेकिन मिथिला राज तो हर मैथिल के संवैधानिक अधिकार छे ना मिथिला राज तो हर मैथिल के चाहिए अच्छा अगर चाहला से अगर एहि दुनिया में हर चीज भेट जाय छै तऽ हमरो जे छै से नेता प्रतिपक्ष नंद किशोर आ नंद जी ठाकुर के साइर चाही कह देबे अरे हम केना देब मूर्ख मंत्री जी यार ओ तऽ अहाँके पर्सनल समस्या अछि ने मूर्ख मंत्री जी हाँ तऽ मिथिला के समस्या सेहो मैथिल सबके पर्सनल समस्या छै तू सब अपने देख लही एहिमे बिहार सरकार किछु नहि कऽ सकै छौ ई बात तू ध्यान रखे भाई सार सब ठिकेदारी थोड़े ने गछने छियौ आ सुनि ले एकटा बात कान खोलि कऽ छापरी रिपोर्टर सब दोबारा अगर मिथिला के नाम मुँह से निकल लो तऽ पिठियोटा ला सरका देबो सीधे सार सब बेचना बेटा अगर मिथिला शब्द बजले तऽ पिठियोटा लाल कऽ देबो सॉरी सॉरी मूर्ख मंत्री जी सॉरी हमरा से जे छै से गलती भेल हम क्षमा प्रार्थी रहऽ चाहब सर सॉरी सरकार सॉरी सॉरी मूर्ख मंत्री जी सॉरी एहि बेर हम छोड़ि रहल छियौ एहि बेर हम छोड़ि रहल छियौ आगू से ध्यान रखे नहि तऽ हम कमिश्नर साहब के कहि कऽ बंदूक के गोली कमिश्नर साहब के बंदूक के गोली में कोनो क्रिमिनल के नाम नहीं लिखल छै तोरे एहन छपरी पत्रकार सबके फोन पर गोली मारे लेल हमेशा तैयार रहे छै हमर कमिश्नर साहब से ध्यान रखिए हाँ अच्छा मुख्यमंत्री जी चीलम पर अहाँके की कहनाइ अछि चीलम से अहाँके नाम बहुत ज्यादा जोड़ल जाइए तऽ चीलम पर अहाँके की कहऽ चाहै छी अहाँ से कहियौ आ, देखिए जतऽ तक देखियो जतऽ तक अ, गाजाके बात छै गाजाके जे छै से हम बहुत जल्द राष्ट्रीय नशा बिहारके राष्ट्रीय नशा घोषित करबा रहल छी आओर जते चर्सी गजेरी छौड़ा सब छै सबके जे छै से आ ई एम आइ पर चिलम जे छै से देल जेतै पढ़ला लिखलाके बाद कलम गाछीमे जाकऽ चिलम फूकतै आरामसँ बस बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी तऽ ई छलै था हमरा संगे बिहार सरकार के जमे मतलब सरकार के मुख्यमंत्री श्री लुटिस कुमार तऽ अहाँ सब अहिना देखैत रहू न्यूज चैनल जे छै से बहुत बहुत धन्यवाद अहूँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद अहिना बजबैत रहू